Ey mi sorry mi sa ke volume a bai halto Hoor mi papi di special nan na bars ke se na ho so se ya kaba e volume a bai halto special di di kuminda aki kuminda aya mi sa ku boso ta hisa volume mas i pesey awe mi tin e placer di tin nos hende nan di Amsterdam um Amsterdam Manor Beach Resort unda ta bai konta nos un tiki mas tambe di kiko ta Horizons Lounge um ku seguro bo sa un di e bahada di solonan mas bunita mi por bisa Ami no ta paso lus ta sinta mi dilanti no no kere ta p'e simi tambe pero un di e bahada di solonan mas bunita ta na Horizons Lounge bo sa am ku e Eagle Beach bunita bo dilanti am tur esaki am bo por bin disfruta i huntu ku nos lus un felis tari bon siman am kon ta bai ku bo awe ariba e djaluna aki. Bon siman danki pa have me on the show bon ku Sigur. ta ku bo? No, ami ta bon sigur despues di un weekend druk nos stay back na radio, ami kla pa skucha tur e informashonnan di mas nobo ku tin pa Horizons Lounge. Awo, promé ku nos ègt bai den e special, mi ta bai duna bo un rato pa ban, ya ku bo ta sales coordinator, right? Ok. En events. En events, awo bo ta bai di un sales pitch. Bendé mi un rato den un minuut Pakiko Horizons Lounge tin ta e mihó lugá pa un atardi bo bai disfrutá. Lo a miti pone un minüt Wow, ariba. no pressure. Sí, No sí, sí, pressure bo no a at all. prepará, no pressure. Mi tin hase un minüt ki nan. Oké, ban wak, Wak. ban wak. Bo tin un sales pitch pa bo hasi. Awoki ku bo mester a krea awoki den bo kabes. Why is Horizons Lounge the best lounge? Tres, dos, uno, go! Alright, laga Aha. mi bisa por di kon Horizons is the best lounge. Oké. Tur hende no ta come tur cos y Horizons ta e place cu nos tin un tiki di tur cos pa tur hende. Nos tin un menu nobo di yen opcionnan, tambe nos tin vegan. Unda bel bastente kinan na Aruba cu bo tin amazing vegan food. Ok, Horizons bon. tin e. Tambe nos tin sushi y ami ta stima sushi y ami a bai hipo mi mama come na Horizons. Paso honestly ta un di mi top two, es the best on the island. Y tambe nos tin un drink menu, pero un, nos drink menu ta nobo cu tambe ta vegan. So un ta pa tende Dus, esei dus un drink menu vegan? cu alcohol, correct. Wauw, oké, Esei wauw. pa na tende otro caminda. Da bo bo di tubo razón y nan. Ey, de menos di un minuut y acaba mi ta seguro pa convencé no solamente a mi pero basta persona cu ta escuchando. Wei, laga mi stop e e e wei pa bini nos caba. Pero a ban ban dive in e vegan options. Am, Hopi biaha na Aruba bera bo no ta haya, am, por ta ariba un menu bo ta haya un opcion persona cu ta vegans, dus am someone cu por ta no ta come nada cu ta carni, am, ta bisa ok mi tin cu bay restaurant keda un opcion tin pa mi sa ki mi tin cu come of mi no ta come nada. Dus boso tin un menu pa esaki. Nos tin, aha, yes. So nos a launch nos um, menu nobo di Horizons di siman, siman pasá, cu tin hopi vegan options. Pero Ok. vegan options ta authentic, mane dja sabra, mi mester a traha I me bai come e vegan nachos cu ami no ta ta sa cu nan ta ta vegan. So Vegan ami ta nachos. sinta manan comiendo mi cosan te final nan ta bisa ami bo sa cu si ta vegan. I ami a keda shock paso el a smaak asina dushi i ami ta come manan carne i piscado tur cos. So ami no ta ta sa. So Pero, pero ki, e, e, el a hasié mane ground beef of? el a hasié cu, bi- cu beans, Pero el a mustra mane ground beef. E tata mane, el a mustra mesmo cos ground beef. So pese, wow. ora ma wake, mi no tata sa ku no ta vi, ku, ku ta vegan. Ok, dus great, dus is eke men, ku tin option pa tur esunan ku ta bisa, ok, um, ami ku ta vegan, tin un lugar ku mi po bai kome, mm. i tin option, se hopi importante. Tin option, no Paso, around Aruba tin lugarnan, uh, mi ta kere, 90%, 80% tin lugarnan, Ku vegan option, no, ku tin platonan vegan pero no tin tanto opshon mane boso ta ofresiendo. I p'esei a nos ta de players paso a nos si tin opshonnan. Ho suso! Wou, wou, wou tin esei? Awor, um, e parti di vegan alcohol, mane, um, um, drinks, kon esei ta bai? Dus, mane. So, nos F&B team, nos food and beverage team a created a menu ku tampoko mi tata sa. So, mi a purba couple cocktails i nan a bisa mi, Bo sa ku cocktail aki ta vegan? Mane un vegan person

Pero am ban bek n'e par di sey kua den e e e e cocktailsnan vegan ku abo purba, kua abo lo bisa esaki ami a gusta mas. Ami lo rekomendá un hende ku ta going for the vegan a vegan cocktails, ami lo rekomendá bo esaki kua? Goiber. Goiber. Nos tin un cocktail ku ta yama goiber, e ta manera salmon-ish, e ta amazing. E ta, ami ta gusta fruity drinks, e ta refreshing. Y e ta amazing. I had two, I must say. Dico, I admití. had a couple. Uno no, ah, dos a bai. Correct. Awo, um, ah, ba- papiando mas di Horizons Lounge, um, ah, ma comprende cu boso tin specials no solamente un bia pa semana, pero tur dia. Um, Correcto. bo lo ker elabora un tiki riba esaki cu nos? Of course. There you So, go. ese ta e meta pa Horizons, pa nos tin special tour dia, pa tin algo diferente. Nos kier yama nos comunidadnan local. No tin cu sinti cu djes paso Horizon sta den Amsterdam Manor e ta pa turista so. Nos kie nos hende local pa bin. Y pesey tambe nos tin really good prices. Nos no tin e pricenan hopi high den high rise, nos tin prices cu ta fit den nos den e pocket di e locals. So pa dje marz cu dje sabra nos tin nos sushi special. Wow. Tur dia nos tin dos happy hour. Nos tin sinku ora y meey pa seis ora y meey cu ta right after work, so hopi convenient.

Um Fridays, djabièrnè nos tin fajita special, ta all you can eat pa treinta dòler i e ta bin ku un complimentary margarita. Ke men hurry, mi ta paga trinta dòler p'e fajitas nan, i mi ta mira aki tur di sekta, tur djabièrnè, korekto? Tur djabièrnè mi ta paga trinta dòler i mi ta kome kuantu ku mi ta desea. I un margarita. I un margarita ku ta bin on the house. Ke mai wak. Bo bo translate e trinta dòler ta manda un sinkuenta florin pa persona. So wa, si, ki mas lo ke? Ku un margarita. Otro lugá ta ta trinta dòler pa un margarita. So, imaginá bo shon. Aki nan bo ta haya un margarita mas on all you can eat fajitas. Aki ta tur dje bierna. Si, tur dje bierna. E djaweps nos tin alo ku nos ta yama Managers Cocktail Party. E ta sinku ora i mei pa seis ora i mei i lokual ta konsistí tur e managers. Nos ta bai upstairs na Horizons i nos ta kuminda tur hende, por ta guèst, nos mesun guèst. Tambe nos ta haña hende ku ta kedando na otro hotèls i tambe nos ta haña un tiki locals un par di siman akí. So esei nos ta gusta ku nos hende lokal ta kuminsando di tenda di Horizons, nan ta bin por be. So esei ta e point. No, master mes am pa scucha con am poco poco mas y mas hende ta ta bin am aya nan na Horizons am pero bo sa dia mi ke mi ke bay full un kita un rato di Horizons dia di tata ta na caminda awo am atrobe mi sa cu boso tin un di e restaurant nan aya nan na Amsterdam Manor di mas bunita parti anochi pa bo sinta y disfruta cu bo tia bo pianan den am santo blanco awo. Passions, boso tin algun kosanan, algun specials pa dia di tata? Claro que sí, Passions nos tin, so Passions on the Beach ta nos very famous restaurant, nos tin ah, breakfast, lunch and dinner normalmente, ah, pa dia di tata nos tin un special di breakfast cu ta binti cuatro dollar y e ta bin un nice portion, so ta diferente kosanan y ta un nice portion, so ami ta recomenda bo no tin un lugar pa bay come breakfast, Passions is your place. Sey ta breakfast, pero kon ta ke dinner dan? Tambe tin? Tambe nos tin un menu, special menu pa dinner, e ta un three course ku ta go with wine pairing. So sey ta nos ta usa pa a dia di tata as well. Alright, super! Nau ta great pa skucha di tur e diferente specialnan ku tin. Ama ser papia e fajitas, ama bira loke bisei e fajitas ku tur dje biaha. Nan shonnan, hopi biaha bo ta bai un luga Den high-rise area of bo sa den area turistico bo ta bisa mi por haya un margarita ta trinta dollar por depende unda den e binti trinta dollar trankil aki nan tur djabièrna ta kuminsá fo'i sinku or korekto sinku or te ku nuebe or ta unlimited fajitas bo ta haya all you can eat trinta dollar bo ta haya un margarita kuné tambe i bo mag kome kuantu fajitas ku bo kè. Big sin corte cu nuevor. Sin lubida riba esey tambe nos tin Chefs Sushi Inspiration um caminda tin un sushi menu cu ta tur djamars y djasabra, correcto? Correcto. Y um sin lubida pa loke m'a menciona un rato pasa tambe um tin tin live music tur dia, tin happy hour, managers um cocktail party y sin lubida cu bo por dine under the stars Sigur ama parti ma esei ta esun di anochi no, mainta bo por breakfast tambe, bunita bista riba Eagle Beach, pero anochi bo por disfruta tambe di dushi dinner y awoki cu nos ta den e siman no e luna e siman di dia di tata bo por riba e e e cabes di cas pa asina por bay disfruta un dushi dinner na Passions on the beach. Tin algun informacion mas cu boso ta desea di duna e comunidad tur di nos oyentenan? Of course, pa Horizons y Passions, pero ban cuminsa cu Horizons. Alright. Na Horizons nos tin un giveaway na social media, unda bo tin e Giveaway. chance pa gana un dinner for two di sushi. Wara, wara, un de dos. Riba cua, cua page ta? Riba cua am, platform? Instagram. So, bo tin, Instagram. so tur hende please bai follow Horizons Lounge riba Instagram. Oké. Bo ta wak post di nos sushi giveaway, bo ta just follow e instruccionnan cu ta hopi facil, bo tin cu just like e potret, tag dos hende y share e post y automatically bo ta in pa participa den pa gana un dinner for two di sushi. Master, master, ki seke men bot por haya um, un dushi, un bon um, un dinner for two, sushi, e door di simplemente participa, di like, di share, Exactly. esaki, follow. Y awoki, ba bisa bo tin otro mas. Dus, dus nos tin sushi y otro ta Passions on the beach. passions on So the pa beach. passions nos tin un 5% off pa localnan, okay. pa breakfast y pa dinner después di ocho, lo que nos llama nos second seating, The Magic Under the Stars. Alright. Esta hopi nas paso bota gewoon have dinner y bota under the star. Bota tende e waves na esta hopi relaxing. So única cosa que botin coja si ta locos tin que just dress in a local ID y bota hanya automatically just 5% off. Master, y aceita, aceita, tin tin Um, en date di esaki e ta kaba. December. Te diciembre, men full año. Que men resti seis luna nan ki, por bay Passions mainta of anochi. Y um, nan por disfrutar di 15% di descuento. Correcto. Super! So nos giveaway sí ta acaba otro siman 16 de juni. So Ok. ainda gente tin chance. Alright. Shona, boso acaba di tende Kiko Tour tin nobo na Horizons Lounge. Pa tur estunan ku por data bisando, ey, mi no sa unda pa iba, iba papi tambe eh, riba su dia di tata, pero tambe durante siman completo, no? Um, tin tur dia tin algo diferente, manera ku rato mi ta bai pone un bia mas arriba, um, nos ta bai pone un bia mas arriba e screen pa bo por mira, Tur esnan ku ta na trabou, ku ta mirando a traves di xfmaruba.com, nos ta bai pone un bia mas pa bo mira kiko ta tur e diferente specials ku nan tin akinan na Horizon hotel aki. Na Horizons Lounge. Mira el aki, aki nan bo ta mira ku bo ta happy hour tur dia di sinku or pa seis or tin live music tur dia. Um, y sigur cu música manera ambi saxofón, tin diferente live music, um, tur djawebs, bo ta haya managers, cocktail party, bo ta haya fajitas night, cu ainda mi ta, mi ta sorprendí di e prijs y, y um, e bon special cu nan tin, cu ta tur djabierna, um, tur djabierna di cinco ora pa nuebe ora, cu ta unlimited fajitas pa trinta dólar so, y un margarita incluí, tambe djamars, Y dja sabra bo tin e Chefs Sushi Inspiration y sin lubida dje i sinku por siento off ariba bo rekening ora cu bo bay Passions on the Beach. Loes, masha danki! Thank you so much! Danki pa pasa un rato seca nos aki na na XFM. Unda nos por a combersa un tiki tocante tur e specials nan cu tin. Tin algun informacionnan cu falta di duna? Tin algun special na caminda cu bo ta desea di conta nos hende nan? Nos ta bai ting na Horizons un pa nos Pride Month, un okay. rainbow cocktail. So keep on pending on our social media pa bohanya sa cuánto eta y ki dia et lo sali. Pero ta hopi nice, eta hopi sweet and I like sweet drinks. Master. Master mes, que me queda pendiente pues, sobre for Pride Month. También de un evento na Camina Luz, mas dankie, no? Kina boso. Thank you. Arriba Sinein, nos é glad pa sigui ku mas. Ba kaba di risibí tur e informashon nan aki. Ama di kiko ta Horizons Lounge. Loke ta falta ta abo pa tei. Abo pa bin disfrutá. Abo pasa di djaluna pa djabièrna, djaluna pa djasabra. Ki dia ku bo ta skohe paso tur dia tin algu nobo, tur dia tin algu diferente. Tur dia tin happy hour si, esei ta sigur. Alright, wak pa bo pasa na Horizons Lounge na Amsterdam Manor Beach Resort i disfrutá Huntu ku nos hendenan bo tende ke men bin disfrutá no kere pasobra ta den área turístiko ke men no ta pa ta pa turista e ta no ayo ta pa bo tambe ta na Aruba e ta pa nos lokalnan ke men bin disfrutá di diferente specials ku tin durante